Um Freidegmoien war den Optakt vun de Feierlechkeeten ronderëm d'Bestietnis vum Ierfgroussherzog Guillaume an der Comtesse de Lannoy. Am Foyer vum Groussen Theater ass d'Koppel e puer Stonne virun hirem Mariage civil ville Vertrieder vu Lëtzebuerger Jugendorganisatioune begéint. Nieft de Scouten, déi de Prënz an echter Scoutsmanéier empfaangen hunn, waren och fréier Klassekomeroden, aacht Koppelen, déi sech dee selwechten Dag wéi de Guillaume an d'Stéphanie bestueden, awer och eelef Leit, déi um selwechten Dag Gebuertsdag hunn. Als Éierepresident vun der Fondatioun Kräizbierg huet de Prënz Guillaume sech vill Zäit geholl, Déi Leit, déi eis Hëllef am meeschte brauchen, ze begréissen. A senger Ried ass de Prënz op d'Wichtegkeet vun der Benevollenaarbecht, besonnesch vun de sëllege Jugendorganisatiounen, déi d'Land zielt, agaangen. Dir beweegt d'Gesellschaft, Dir gitt eisem Land e jonkt an dynamescht Gesiicht, Dir stitt fir d'Lëtzebuerg vu muer a sidd bereet, d'Zukunft matzegestalten. Äre benevollen Asaz ass immens wichteg an dofir encouragéiere mir Iech, do wou Dir aktiv sidd, Iech och weiderhi mat Häerz a ganzer Kraaft z'engagéieren.
Et wier awer och fir déi zukünfteg Ierfgroussherzogin Stéphanie en éischten a wichtege Rendez-vous mat de Lëtzebuerger Jugendlechen. Fir d'Stéphanie ass dës Renconter eng Première. Op dës sympathesch Manéier ka si Iech an Är Associatioune kenneléieren. Zugläich ass et och eng Occasioun, fir datt Dir si kenneléiert. Arf zukünfteg Grande-Duchesse Héritière wäert si, wéi ech och, hei am Land u villen Aktivitéiten deelhuelen a Lëtzebuerg no bausse representéieren. Nach wärend der Receptioun hu mir bei verschiddenen Invitéen nogefrot, wéi dann de Kontakt mam Prënz a mat der Comtesse verlaf ass. Si hunn en zimlech frëndlechen Androck gemaach an och en interesséierten Androck, well si hu sech zum Beispill fir eis Foularden interesséiert, wisou déi zwou verschidde Faarwen hunn. Ech hu fonnt. Si sech och zimmlech interesséiert fir dat, wat mer maachen am Laf vum Joer, fir eis Projeten. Si si laanscht komm sinn. Et war e ganz perséinlecht Gespréich. Et ass wéi wann ee giff mat engem, wéi wann ech elo mat Iech giff schwätzen. Dat war guer näischt elo, wéi wou een da elo muss, mir kruten zwar am Ufank gesot, mir misste Monseigneur soen an Madame la Comtesse, mee herno war et awer e ganz perséinlecht Gespréich an et war, et war immens interessant. An si hunn da gefrot, wéi et eis giff goen a wat mir da genau alles giffe maachen an et war ganz flott. A mir sinn hei, well mer eis haut bestueden. Haut um halwer fënnef ass et souwäit an dofir si mer invitéiert ginn, fir mam mam Grand-Duc héritier eben kënnen unzestoussen, fir e kennenzeléieren. Mir sinn hei, well mir eben deen nämmlechte Gebuertsdag hu wéi d'Comtesse Stéphanie an den Ierfgrossherzog Guillaume. An dofir si mer hei invitéiert ginn an et ass ganz flott hei. Si hunn eng gutt Impressioun op eis gemaach. Si ware sympathesch, frëndlech, si hu vill mat eis geschwat. Et ass flott, datt esou vill verschidde Jugendorganisatiounen hei representéiert sinn. Ech hunn och ganz schéi fonnt, datt de Guillaume a senger Ried och effektiv drop agaangen ass, datt mir déi nei Zukunft sinn, datt hei wierklech ganz vill engagéiert Leit aus dem Land do sinn. An dat fannen ech natierlech eng super Récompense och fir dat, wat mir ëmmer benevol esou maachen.